Wado gum wado na wado. Otema otema pe itam ni in itye ka lweny i kom boss me gutim pe itam ni I nino ca iyako kwir pa otim ki kit gum, dok imito ibino iyak kwir pa otim ki gudo, ci itamo ni in cwar coo pu cura ticci me yako kwir pa lucan. In lacoo me waya in won gang me inywal loko bene. Inywal dong bene nywal i kome ba. Lwenyi eni ma kitye ka lweny i kom lucanni, lwenyi eni ma kitye ka lweny i kom latin kic-ci, lwenyi eni ma kitye ka lweny i kom lacan ojemo-ni, ka onongo lalweny-nyi pe onywal, a, onongo wawaco ni to i wiwa. Onongo wawaco ni obito i wiwa. Ento inen in bene ibedo ni dit dit dit dit inywal. Ngeye ni woto ki wiye. Wan watye ka lamo gum ki lutino kutema. An macalo boc me gutim, amito ni atim kica kutema dok amok i nyim lwak, amok i nyim Acholi. ni bino na ecungo i bar adege obino pi mato oput ki dugola pa otema wanygi. Daa ma obedo i kin otim bocmik ki lutino pa wany. Daa ma obedo i kin otim bocmik. ki otema wany cuna i bar adege layibi en aye bilwoko daa eni wowoe en aye bibedo macalo oput ma cwalo bineno oput bicakke ki i kwir pa boss me bar adege layibi oput pi ludito acholi, ludito tekwaro, lutelo acholi, kacel ki boc lobo tim, obute kicako matone ki i bar adege laibi. Ka wun elders me acholi, ka wun elders me acholi ma nongo tye iye, ludito mony me i Acholi, ludito police ki ludito prison me i Acholi, elders me Acholi ma nongo tye iye, ludito rwodi me i Acholi, ludito tekwaro, lulam dog cere mapadi padi. Wun elders me i Acholi, ka wutuko ki kwir me Bar Adege Layibi, Ci wukur tere ma a i kit gum. Kur tere ma a i kit gum. Wan watye ka lego kica ni kimato put, kibed kacel, wek acwele pe gilany. Wun wutye ka ywayo mono medo ameda? Lawo awinyo ka ayom mo lwo an ayom. Ya wutim lebe pit, wutim lebe pit. An atye ka loko i kom ayom mudonyo i ot pa Acoli ayom. In icito iwac ya. Wutim lawowu yeto dano, kun a lwongo mere nyinge ayom. Ayom, ayom ma nongo myero obed ka mudo two i dye kal pa Acholi, omudo two mere i mot. Wakwanyo two wamine omudi, en macalo ayom omudo two laliling. Ayom dong otingo kwot pa Acholi. Aneno ayom dong ocako oc idye kal acoli bene ayom dong oco. To paco. To paco. Ma ludito acoli pe tye ka neno ne. Apilo pa gunya ayom oco ye ayom lamo ye doge. Apilo pa gunya ayom lamo ye doge. Kacokke pa ongera ayom cito iye, kacokke pa bim ayom ngole iye. Ayom otingo okwot dong tye ka uco i dye kal acoli. Aneno dong ya, ya en bene myelo myel acoli, ya en bene dong, ya en bene dong ilo aula, aula pa acoli, ya en bene dong eruko koro pa acoli.

Kacokke pa gunya wek bot gunya. Kacokke pa gini rii wek bot gini rii ki. Kara niya ya to cok ki gwok. Ento ayom pe cok ki to wa ki gwok weng. Gwok gwe matek nongo neno dano. Gwe i kom to, gwe matek. Ento magwok peya ocako, magwok peya ocako gweyo i kom to, gwok kong penyo to, In mono pe inge ni kitye ki kany? Pien kica moni tye i cwiny gwok, neno, neno to calli en, neno to ominne kikome, neno to ominne murwenyo arwenya ki kaka. Ento gwok winyo oda pa dano, dano wai pe wamito neno to kany lakwor kwero. Gwok ngeyo ni ominne ni lakwor gire, ento wat obero olo tye. Ka oneno dano pud peya okati woko ka maleng piny wai. Yin mot pennye ki tegi kany. Omolle miyo miyo. Ka dano okato woko ni to gwok wene, wek aneko, wek aneko, wek aneko. Kun dong onoko ki ominne to oko con. Ka in dano ma iryek, ma imito ngeyo mung a gwokke to, ryem dong kor gwok ma gwok tye ka ryemo to ka pwa. Ryem kor gwok. In iwot mere ci icito icung i wi bye, ci ineno jo-ni o cok to cung kenyo gwok cung kany, gipoko lok matek, ci dong to wa idok i giri. Tini tini tima marac iweko twon gwel lapokki oloyo. Meno kacokke pa leyi didim wa ki gang kany. Wan macalo Acholi ma tye i NRM,

Remowa, Wan acoli ka wator ki gwok, tor ki gwok giboko lok i kingi. Ci lawomo adada winyo ka mukene tye ka kero. Ayom dong tye ka yet ma i dye kal aculi ma dye kalwa ayom yeta. Ayom yeta i dye kalwa ni an ni an pe lakany. Pingo pe adok gangwa?

Wan ka watye ka pabbe wan acana, nongo wapabbe i leb man ni, lutino guker pabbe ka pabbegi, remo ker i kom acana, remo ker i kom bocmen, mega dong remo ker dabol. Ki tung kuca bene an laker, ki tung kany bene i goba an laker. Par aye ngur dong i kome. Ka in wa idonyo i lok ma wan acana, ibijwero cingi nono wa ki tyeni. Pien kadi ka wadaa, wadaa doge moni tye ma wakwalle, wakwilo lok i kinwa, wan to ki gwok ba. Imaro woo i wi ludito, ento ludito pe dano matir. Mono daa pa acana gire bocmik. Ka ngat acel odibbe inget lawote, imaro won lek acokke pa ludongo. A, an pe do atye aduku tito. Ento ayom pe twero boko lok i dye kal lagwok gin ito. Tur ka onongo ayom, ma onongo twac akanyama, wang omako. Gwok bene ka oneno ayom, ngwec. Ayom ka bene peke i dye kal acoli. Ka yam ibedo amiwu two, ya cam, cam, cam. Ca okene onongo Acholi mito neno cista i ning. Wine ka kilengo tidi nining? Iti tye mono? Mar awinyo lawobi maca President Museveni okwanyo nomination form. President Museveni oniango ni en macalo Mzee Mzei Museveni dong oniango ni en dong idong ki term acel keken. Tye ka dwoyo bac

Abiro tika pretend ni en pe tye awinyo woo ba ka awinyo nyaka nyaka ni medo speed amedo zzzzz. Ayom mit lelenge lulu wang ot nongo speed tek wek aketo pyera oto. Lulu ayom dong ite malo ti mito lenge gin odi ayom adiya mito lenge agulu pi odi atac bot ayom. Bara gukwowa ka nongo guyobe ni wabin gukwowa ka pe ka pe ka pe waloko kitgi tin waloko kitgi tiki. In ka iwaco wabin kwir gangi, ka iwaco wabin kwir gangi pe imiwa ca me a. Yin latin anyaka kadi iye laco ka giloro rung digoli atit wun dong wumak myel. Anyaka ma pe mito ni myel orii omyero pe odony i ot ba. Ka idonyo i ot dano myelo mapatpat ba. Jo ka luggi myel gimiyo wangi gi myel ka luding it. Nino wa no, wan oa ka goyo wer ka mo, inge wan owe wa woro wol wol. Waa ka goyo wer ka mo tung Sudan, watye ka dugu. Kwa piny dong, wan dong piny orung woko wa iyo watye i motoka rrr, an dong ni ka akat kong for short call. Neno lamera mo dong woto wot ki jwinyo. Awe lamera ngeyo ni ngo matye kodi wai pe penya. Dwong co un oming arac. Pe uniang ca mukene. An wai kodi dong atye penyo lamego ni. Awe ngo kikome ma in an an lalok pa lwak ngo mutime.

Otema tye ki banya, banya me gen ma kiketo i kome, ento ocito oweko acule ni ya. I leb me Baibul, i leb me Baibul, an onongo ni kit ma an atwero describing ki otema. I leb me Baibul, otema tye macalo John the Baptist. John the Baptist yam obedo ka dangnge i aroo kun dangnge ki dwon malongo ma dano waco ni, Man nen calo lapoya onyo ka peya opo ci pud obicako po apoya ki i kulu kany ki wai lapoya manyen. Jon the Baptist obedo ka dange ni oger yo, oger yo malac, owek yo obed tye, pien ma tye ka bino i ngeya-ni. En aye ma Lubanga ooro. I politics, John labatija me politics pa Acholi en aye otemo awany. Kadi dong en orweny genwa ki i kome, onongo dong ocako timo neko. Gino moni ma tye ka diyo tema weko tema adek bedo John the Baptist-ci. Lubanga dit ipenye. Acholi bene bipenyo lutino putema ni, In ibino macalo John the Baptist, lanebi? ma ibino ka yubo yo wek yo gang pa kaka acol obed ber. Baibul oloko i kom politics me dye kal acoli ni otem awany bibino ka clearing yo, ka yabo yo malac wek ngat ma bino kwanyo acoli ki i cing otema tero ka ka ma Lubanga mito kitergi iye obino nong ni kiyubo yo. Otema dong pe twero wene. Yam dong otiyo gin ma Lubanga mito. Pe wene. Otema in de iye bos pi gutim, obino kwany ki ka ma in ibworo iye wek aculi dong ongol nam i yo matir. Kontrak ma kono in inongo ki bot Mapenduzi gin ki anita mo. Dong kobo i kony Acholi, kontrak-ki dong tye i kin in ki Anita Among ki Mapinduzi ki Akol Anthony. An lating lok ma atiyo lok i ceng alyet bene adako ma pe aume. Gin muweko tema mito yako kwina, amito kono awac ni tema mito yako kwina. En ma wan watye ka lok ki dwe-ni Amito bino ka jingo cwinywu ni bodaboda bulu mapadi padi, mege bulu anyira anyira, wun ma wibedo councillors, wucung matek. Kwir wan oloyo oko dong, lwak be dong omoko oko ki kur kwerone. Ento kacokke tye i Baraks, obedo i Baraks nawo. Alkweda ma yam an aketo malo-ni gunyuto dong tiyo pi an lapipiny. Otemo awony obedo i Baraks ki ludito mony. Ludito mony mukene pe cwako tam pi otema. Ludito ma lwaki adya waci pe, pe, pe, pe, pe, pe. Pe kiyel miti pa Acholi. Ludito mony ma madi bene tye iye. Ludito mony ma lugwara bene tye iye giti waci ni pe wuyel tam pa Acholi. Gin ma Acholi mito oweko pe tu meno. Ngo mono muweko tema tye ka timo kiti kiti? Ni lakit tim ma en etimo i kome kit kome, en dok enwoo bene kulu. Ngo ma an abalo bot otema? Otema ko owac bot Acholi, Balla ni dong mono. Balle kica pe timme iye. Ma dong ilubo kor lawoti, ilubo kor lawoti ka ka mo keken. Kacok ma bedo baras lawok. Kitye ka yubo latin alur. Latin aluu ma lamony kitye ka yubo ne ni obino doo potoro i nino me bolo kwii. Kadi ka lwak oyero Bosmik ci ki lwok luloc me kwii ki lwok gi o ki mony ci ki cito i yoo ki lok results weng gubedo i meeting lawo. Otema, Otema dong okelo latin Acholi acel pe amito waco nyinge but amito temo nge ni an atye ki information first hand. Otema okelo latin Acholi acel tye dong i barracks i mission me yako kwi ento ludito mony pe gitye ka ye. Ladit mony ma pe laloka, ladit mony, ladit mony ma gire wi gigamente. okwanyo latin aculi niko en aye tye agwokone pien en pe mito ni latin aculi mutemo keloni obin ka yelo dano i nino kwir. Kong inen luroki aye dok tye wai pe ki yelo tim ki kwine. Wun jo pa Otema mutye kany, wucit ruwac bot Otema ni An angeyo planni wa lawo, en ma gin tye ka boko lok i an bene atye i barracks kun i kin gi an gena an. An gena an. An gira nino ma nino ma wacung i kacokke kuman ma bom omwoc ci ryeni neno bom omaka. Nongo nino ma Lubanga wee aa kong dong eywe an ki ran. An dong pe abiriyo pi tyen me aryo ki gang, an dong adugo gang. Can ma an aneno i kin piny i kare ca ma an angweco-ni otema dong oweko an abed gang mot ka to mo nongo obineka, wek to-ni oneka ki paco, wek tuma kiyik. Koma pe alal i tim. Lubanga dong oneka dwoka o gang. An dong kadi kibaya ki muduku ni pau pau pa an dong pe abicito ka mo. Meka dong ki gang kany kwany lyela, cwale dikal awora ki yika ko tero ket da adok ka mo ko. Are dong kome ni caa ni adonyo ka buku coc an ni koma.

Ayom kadi dong idingo nining, pe bidonyo i biye. Ayom lenge ki i jang yat, ki i jang yat, ki ka oneno guk lenge i kwer kadi ki i wi ot lenge. Ento ayom in the history of dwa i Acholi, ayom pe donyo i biye. Ento ayom me baa tye ki laibi wa piko tye i biye. ma nyuto pinye lyet ma pe dong lare. Inen gin ma dong weko ayom odonyo ki i biye ma dong ywayo ibi aywaya piny kany ki wani. Bedo namba wan pe yot, ci dano weng mito bedo namba wan. I buk i nenge puku puku puku puku ayom tye i biye tye aneno jo ni wota. Man kono muduku tye kun muduku pe bot otema ma otema tye ka bino. An abe buka ayom wang ma waywayo ki i bye wadwoko tukki. Kadi dong otema bar ricac calo ngo wange wadwoko ayom tukki. Cita uc tu ci uc i dye kalwu pe i dye kare acoli. Wakonyi inywal kany mon pyeradek, gulu citi keken, mon pyeradek. Buto liyeni buto me yot kom daki. Nyo waro lok iye me dyens, teka ayom, an anego ni kekeli ayom, kekeli ayom bota. Wabedo, wabedo i kampen acel, wek awacce ni, acak lwongo nying moni kacel acel. Atye ki lis. An pe acweyo pi lumegina marac pien buto eni pe buto me yoto kom. Anyira Acoli kor mak bret. Ayom tye ki nyako manyen. Ayom tye ki nyako manyen me under age ma tye ki i i Graceland. I Graceland kany Ayom tye ki nyako manyen ma tye ki i latin anyaka ma tye under age i cik pa Uganda myero gimak Ayom mo gidil i buc. Ayom myero pot cwiny nyim dano ka penyo kwi myero gidil i buc i Graceland kany. Ka Ayom otemo ming bot boss mego tim. Atuc ki mon pa ayom. Atuc ki mon pa ayom wa i campaign. Ka pyem tye, ayom wa ci ngweng. Dika arye mon mogo weng be guye ni akel gi. Guye. Guye. Acako ki me Graceland ni wek wunen ni tal tye i lobo Acholi. Atye ki lutino anyira under age i Acholi. Ka ia ki i bwobo, nge ni ayom onywaro lamera me bwobo bene. Ayom itye ka nywaro Acoli pingo? Tye ka jwayo nga ma oori ni bilany lutino anyira Acoli. An mwaka ki mwaka acung ka ka ma bal tye iye, bal ma tye i kom Acoli. Ka ine, ka dong ineno an angak ka cungo ka moni, nge ni abino ka nyuto ni bal tye kany. Wan pe ocung ata. Kwir, an pe atamo pi kwir me cito i paliament. An atamo pi kwir me tuco lok ada ki ka maleng wek acel obed ki ngec iye. Kom Richard gitye ka cwe cura. Kacokke tye. Ayom oringo ocito Kampala ogamo cente ki bot Spika me paliament. Ayom ogamo cene wa ni cene me finishing kwi ki mito wilo wu i bi nongo dano mo magi cung acunga i yo calo cona kare man wa anyira be pe koko bi coro yat ja pe wa ngeyo gi cung acunga i yo ka gu nene kati alip pyera bic i kumi ci polo jara.

So wun asamiwu do waneno lainwu. Kany lain pa Bosnic ki lwakke. Wamito wale wi Catan. Le wi Catan pien amito awacci ni NBS watye ka watye ka Otema pud winyo awinya. An mobilizer mo marac rac mo. Dok an ka an ka ni abed Jay Malak di wa abedo nyuki alak wa in saidi. Ibinongo lumony pa nyuki tye adore i piri ti tiri ti ti ti. Kong amito cammi. Kwiri pe kwalle. Kwiri tye ka maleng calo nyig okwe. Man otema dong okelo ripot mone ni kiwac i barak pien kipenyo ludito moni openyo ni kwini ibigengo nining? Wa i kiwac me ni Bosmic ki timme-ni gitye ki muduku. Man lawoya!

Wan otugo deploying monyo. Weng ni monyo bi cero ka gwoko kwi pien Jehovah boss mege kiwai gitye ki muduku. Ci dong monyo bi lwoko kwi we barracks watyeko lok ka kwi oweng. Results dong wacwale cwale woko. Pe wuye ngat mo ogud kwi wa. Wun mo tye ki kamera. Ngato mo kigengo ya pe ka kwi ki kamera kulu teke kicako ya pe kiuo ki kamera kulu wek pe wa iuo ka bolo kwi wa icito gang boss mega aye ci an be gange ni titidi ci ature acita acung mo idi bar pece ci dano weng obino nyo Caribbean Wan weng wajolo kunu mot calo jami ma tye i banga wakuru. Kwene pe kwanne. Ya kiwajja, kiwajja otim ki jone ni gitye ki muduku wek wacwal lumony, lumony mukene. Wa i cawa me rali eni lumony ma tye in plain gitye kany. Gibino ka winyo lok wek gidwok ripot lumony ma tye in play. Ento mony opoke tye i aryo, mony okene, mony majority, dek loko tema. Tema tye ki jo luranya ni mono ma en colo gi ni. Cente remo diki keli wu peko. Lutino wu ye bi dong i pige. Cente remo diki keli wu peko. Lutino wu ye bi dong i dibo. Cente remo diki keliwu peko. Ka ingeyo ni inywal, bwot aculi mot ki mitigi. Ka ingeyo ni inywal, wek tim aranyi i kom lutino aculi. Cente remo aye! Ah, otim peke ki ajenda. Lokke de winy kany. Otim peke ki ajenda. Peke ki manifesto. Ajenda ba political party aye bedo ki ajenda ya. Political party macalo NRM gitye ki ajendagi. Political party aye bedo ki ajenda. Ka iwa iye ikwano ce pe inge leb mono me ajenda, I'm sorry an ape akwano me waco ci. Political party tye ki ajenda, NRM tye ki ajendagi ni ngo? Manifesto pa nrm wacci ngo? Ideology pa Yoweri Museveni wacci ngo? Eno ni e area ma watwero discuss-i. Kaka Acholi, Kaka Acholi dit loyo party. Ka iruko yellow, iruko blue, green, red, pink, ki nga, violet gi. Ruke ma kwone bed ki ngec yat. Gin ma in iruko-ni pe dit loyo kakani. Kakani first. An macalo boss me gu team, ka abiruko yelo ma abitiyo ki President Museveni, omyero ange ni office ma Museveni omina pe office pa Acholi. Meno agreement between an ki Museveni ki party. Pien ka kawany ni kimi mucara ma boss mek camo pi tic ki Museveni, mucara no bene pe pito acoli, be pe konyo acoli, be pe twero gwoko acoli. Mutoka ma Museveni omina, Office ma Museveni omina ki cente ma Museveni omina ki en aromo mina. Pe omyero wek wi an odok dit, wi adok tek. Ma dong an atam ni an adil aloyo kaka coli eo ni goba. An omyero ati ki office wa ki political party ma kimina me konyo en Wegi pati kacel ki me konyo kaka matino oweko kimiya opic pien ka onongo Acholi peke, onongo pe kibimiya opic mo. Opic kimiya pien kineno ni Acholi mara. Dong wun lutino Acholi ma wutye i pati, wumito ni wulok pati odok dit loyo Acholi, wulok kala ma wuruko odok dit loyo Acholi, ento ni goba. An kena i lobo acoli ma atwero waco lokki. Wun jo okene wulworo ni ka wuwaco lok ada, kibimayo mugati ki i dogwu. An gira awaco ni dinina, religionna, ee kaka acoli. Patina me acel kaka acoli. Ma dong anongo i lobo-ni ka twero konyo an ki acoli, apwoyo. Ento ka pati obikonyo an otimme ken, Ma kaka Acholi gibimayo ngomgi ma aneno, ci twara gimayo ngom wa nongo apeke pati gimar ngom wa nongo atye ki Acholi kacel wek wawaco a watemo ngayo wa. Watemo ngayo wa. Amito awac dok mo ma an aneno kena. Ka ci ladit lobo waco ni en imaro Acholi, ci kwiri eni obinyutu. Ka President Yoweri Museveni waco ni en aye mar Acholi, ma en ecwalo otim ya obed mobilizer pa NRM wek Acholi ocwak gamente. Ka Museveni ki NRM mar Acholi, ci kwir eni me bar dege layibi nino apar abiro obinyuto ki Acholi. Position pa Acholi i gamente pa Museveni, Position pa Acholi i national politics kibi lelo nino dwe apar abiro. Yer ma kitye ka cito ka timone i bar dege layibi ni otim tye macalo lakut bila nono. Yer ni yer me neno position pa Acholi bot Museveni ki bot NRM. Adwogi kwir me nino apar abiro obinyuto wan Acholi watye ka kwene, watye i pal cwiny Museveni, keco watye i tyen Museveni. Nino apar abiro pe obinongo lacungo mo i Acholi ma obiloko lok ma an atye ka an atye ka tyeko lok oko weng i kampen me 2026 pien jo ma gubibino i ngeya pe gubiloko lok i matwala. me a 2026 me o 2031 me o 2036 2041 pe tye latela mo i Acholi ma obiloko gin otimo biloko i campaign me 2026 abedo ka lego Lubanga awaru Lubanga kadi ki ryema ni rya rya ki muduku ki jim ma bit ma ki ryema ma pa butu gang ma pa bedo nge lutin ma Rwot Lubanga ma pa camo cam Acholi Rwot Lubanga konya konya ki opportunity mo ma twero dwoka gang wek an alok ki kakana freely ma nongo lamony mo pe maka, police mo pe ryema. Opportunity ne en. Lok ma yam giloko latin-ni wiye tek, latin pe won odoo pe won odoo-ni, onongo dano tye ka gengo an bedo ki twero me lok i dye kal Acholi. Kono inen twon gum ma Museveni omina me lok. Pe aniaka en ngeyo ni imiya gum mo me lok. Ka gwok opo apoya i wu, jali dok amiyo twero weng do. Ci obipo apoya bata omina. Lubanga aye otiyo ki Museveni me keta i nyim Acholi. Kare campaign ene kare ma in itito iye agenda pa kaka. Ce wun kaka na jal ne wun oca rwom me ngo? Kaka na jal lurok ci ka bino jal aculi we ka miyo wek ica rungo mada aculi jal jal lurok lurok peke lurok peke. Kama penduzi cung pi dano ada amiyo condition. Ka otema tye pi Acholi, Mapenduzi tye pi Acholi, ka Akol tye pi Acholi, ka Tony Kitara tye pi Acholi, oleg ki redio ma peya kibolo kwir, guwot doko i dye Gulu City kany ma gucoyo ni Bale Oli Must Go i korgi, guco, guwot ni wanen ma peya omiyo kwir kico. Owacci gucak goyo cim wek wun wunge Acholi bene ma lukong boda, wulwong Akol, en aye won kom pa Acholi Parliamentary Group. Wulwonga kor, wulwong Wapenduzi, wulwong an otimmi, an aye lacak lok enoni, ni okwat dyang wek gang wani, an acako. Ka dano dong opoto apota iye, amito apor dong ato, pien i kare ma dong koma pe. Odong ata obedo i bandera pa Acholi. Odong ata ocung matek ma cawa-ni dong en aco ki cumuni. En a Samihu eni pe gitwero cung. Samihu gitwero cung. Rera kol Anthony ka imito ni Acholi oywe, rera kol Anthony. Ret ma pe ducu, lyangi, ret, ret toni ki tara. Eno ni loya pu kwat dyang. Reto. Lok mara bi lok i kampen ene. Angeyo kadi wa ladit lubo ka olunga ci openya ni iloko pingo awe ladit apwoyi me acel wa apwoyi apwoya pi miya man date. Ikonya kony mo iweko tut me icwinya omollo. Awaco loko weng.

Ka ngat omito dene, wek odene. Abino ka cung i bade ka layiba kaka, pien ka onongo an acit ni acito ka cung i kit gung, kiyubo mony ki gudo, kicwalo kora. Areja ma kitimo i kom lucungo weng i Acholi. Remote control ne tye wa gulu. Ke, ke planning ki gulu. Eno remote buto wa i farm. Ki controlling ka cokke pa gulu, ki controlling ki i farm noya. Ki controlling gulu, ki yubo lwo, ki yubo lweny, ki yubo mony, ki cwalo kori. Ka in lalok matek pi acholi, pe ki miti icit i parliament. Pien balo biacara.

Biacal, in kor jami dini ngo? Awa amito cayo rec. Rec madit. Pe guniang car loka. Awa amito yo rec madit. Ati a teto goli. Goli sabeda be tidi. Akuru ma dong gukwanyo fom mo weng dong gunyuto kakagi o. Gutimo be dong campaign o.

Aroyo in dong ibed mot cal labul wic kura ni Adler bino. Ah, yene pe, yene pe. Yin de dok dan mabeyo gubedo. Ah, diki, diki bino tena tamiko weng. Ara de ki cene weng. Oh, yin ope pa pi cene, acholo bi coka cene. Achwalo, achwalo lapenyo wi yamo. Awa ladit otema. Kit gum cwer wec bene tye wec. Gulu wec bene wec. Wec dong wec. An dong awecce kwene do. Utemo tamo ni lok lok tuko. Ogo cing wa ni. Imedo cunga da. Latin lobo yen ni cung. Ano yen pe pala dit. Konya ki lagam. I kin ojara i kin ojara aryo ni me kit Gumtwa West ki Gulu West konya ki acel wek adeyo lok ma an pe awaco. Wun dong wunen ki wa iremo pek loyo pii war rubeno. Aoo bot otema an acer bot otema ka otema mito ngona wek ongona cer bot otema ki cal pa jo aryo ni. Waye e jal i cwinyi tye kwene. Arwa an myero oluki, an pa myero ilub kora ka lweny. Amyero in ikonya wek dong ka adonyo pe de iyela. Yela yela marac. Amiyo cal pa dano adi. Temo ngiyo li eni. Ongiyo li eni. Dok ongiyo li eni. Odugo kany. Onongo ni eni. Ee, likwayone dok tye kany. Ojara acel tye cwanyare. Otemo eno yale marac. Otemo dong pe pe ocimo ki cinge ka ma omyero ocit ba. Cimo ki lebe. Eno roye. Eno roye. An dong agemo ka ma leb ocimo, otemo dok keco pi ngo, kun en ociko ee. President Yoweri Museveni ka guta okelo mac ki pii, clean water, tap water, boreholes. Pii dong tye i di town kany, kadi cel wa i Coron, Tic tye ma yot, pii tye. Kadi icit wa i jokon, tedo yot, pii tye. Pii maleng, tap water. Tangi tye kituco ata. Ka in iyera macalo lacungo me bar tye ki layibi, an omyero atir ki wiya ni ka ladit lobo dong ocwalo clean water, Ento angak ki clean water ni bar tye gin ahibi angak nining acak ki kwene ma onongo ticca responsibility ma in ibi miya ki kwir ka imiya kwir an abi neno ni pii oromo kany pii maleng kakama tangi mitte iye aketo tangi kakama tap mitte iye wacwalo tap. Mac bene dong ladit lum kor kelo ko gulu citi lyel ni kaw kaw kaw kaw. An do angak ki mac. Angak ki mac i gul i bar tege la yibi nining acako ki kwene. Ento pe ki ring ki pol in ki yeri.

Kanya gwok ecibo maci. Kweri ecibo. Wuu i kare mo ma dong icako nwoyo mac anwoya dong. I kin gang kany dong inwoyo mac anwoya. Ma dong ipo ya wu kwir dong oo. Icako ngwec dong ya ibino nongo amiyo pol mac. Pol mac okene nongo ibolo ki diwor. In ico odiko dong iwinyo bum. Bum. Yat mo. Ya a, ya a, ayom tye ka kelo pol mac. Pe tye i planning wa pi pol mac dong. Nino okwir bene obedo woko ma waya peya oo i kom pol mac-ci. Cak con, puk con en aye yat kot. Ka wuyera, en mwaka me acel ma adonyo kwede i opic-ci. Omyero pe acit ka nino. Ka twero, myero kati yuko mwaka adek labongo yweyo pi lwak. Ngo ma peko ikwene, ngo ma peko ikwene akato, ngo ma peko ikwene, ngo ma peko. Tuma, tuma atiyo matek pi mwaka adek non stop, ci da aleg lwak wa, ah, ko wek aywe wiya manok, anen bene family. Ci aneno family i dwe abongwen, dwe apar, atugu dong ka cobo doge me mwaka abicce. Eno ni kwir dok mine olo. Nongo timo dugu maber, ko ticce bene tye. Ento ma diyo ringo tol tol, imito ijak waya mac wa ki acoli bu ni lupa tye ki kodi ryema, imito ijak waya mac ki acoli bu ki kuca bene diyo ikwala kwala iringo kodi diyo cap ata ki waya health centers kono health center two health center three otimo ngo kany wun wutye ka tingo yat ma gamente wai okel I health center yat dok tye wa i klinikwu. Wuryeyo dano wuluwu anguti wa i ot yat pa gamente ni wupim jo, joni pimo piny da. Ka icito kwiyo gipimi ginongo twoni. Ka gunongo twoni giketogi kunu me advertising clinics pa lutela ni mama twoni ni wanongo weng. Yat me biweny tye, ento tye wek kilinik moni abikwile akwila. Gin dong ka iwoko ni wila wila, kun gin ogamo yat agamene gungako kwede i kilinikgi. Wangeyo tim pa joni. Lutela me Acholi gitye ka wilo ambulance. In ngat me wilo ambulance, wun lubolkwi, wun nge tyen lok, wun nge Tyen lok pa ambulance wun wungeyo? Ambulance tye ki tyen lok aryo keken. Tingo tingo ngat ma tye critical ma pe ngeyo kome ki dong tingo lyel lok dumo. An abino ka yabo wangwu ya. Amito ngolo nge lutela, awal bongo wek ipol odong ka maleng. Adit dong ka bedo pa wan co, ci Lubanga olanyo wan co kene. Tung ape kikwany bongo ki kom wan co. Adit mukene mon tu coya ri ahau. An abino ka wal Lubanga wek wun wunen adyeko maber, adyek pi lunywar dano. Ambulance, wun mon ka gituco i ambulance kany, ya latela dong paro piwa, latela ma paro piri mito teri mucari. Ambulance me ryo cito mucari-o. Wun wupoyo ki tyen ata migina? Wurom aroma ki ododo pa apwoyo gin obibi ki min obuce kan lutino tye okono ma kicweli ka lyelo wi obibi nongo pii pii me mwodo dano tye keno. Ambulance in tye agoyo ki jira pi ambulance in tye agoyo ki jira pi pii malyet ma kiketo tye keno me bucu in. Birona i Bardege na Yibi, birona i Gulucito, wubineno kit ma jami obilokke kwede. Kadi pe an aye awilo, gin aye obiwilo me lworo lokka. Kadi pe an aye akelo, lutela obilwona ka kelo jami pi lworo lokka. Lutela me The Twelve Parliament gubibedo kwiri kwiri mo pien Midfielder wa ki captain ene an. Tek ka ineno latela mo otuc ambulance ba gamente aye omyero owil. Ambulance gamente ma miyo yat i ot yat-ti Omyero omiye yat dok owil ambulens bene pien ka bene obiwaco ni ka yat ma waketo i ot yat pe dong olaro latwo ci dong latwo wadwoko gang ki ambulens. Man lutela Acholi dok gunongo ni wun nywaro wi ot me aka keliwu yat gin ryeo wili ambulens kong in ito ka dong ikeli gang. Eeh ayom wun. I goyo kijiro ma yat pe, i goyo kijiro me kuro kanca. Ka omyelo lego okato ma ineno giketo joni be Lubanga, Lubanga be ryek nywaro dano. Ngat ma bino ka neko mege kany. Pien ngat ma pe omiyo yat nongo mito neke be. Kun emiyo kwi. Joni giketo calgi. Cal pa lutela i tye i kom ambulance nyuto ni an laneki aye. Dok bene ka ambulance ya kato ka ka ma dong un wukok kiyuko iye dano, en kato ka i ngetwa iye, aye aneki, aye aneki, aye aneki. Pe wudong cingwu pi ambulance, ambulance pe cango ngatu, yat aye cango dano. Wek ambulance pa gamente aye ocwal dano gang, nongo yat dong okwero tic i komi ki i ot yat. In latela kel yat aye, kuman go. Lubanga omidowu gumo. Kome ni cani lutela tye i bul cuk gitye a yenyo kwi keken loko kwi ki kajo loko ngo bul cuk timo ngo gitye a kelo cene ni miya di un wutye a dongo ki jira wutye a to cogi teke mo Alip miya abic, milion adek ma kibolo i bol cuk twero konyo baa dege laibi ka kanca otany. Mm. En grupwu eno-ni ma kikelo bongo kipokiwu, kikelo cene kimiwu-ni, grupwu eno-ni ka kolera opoto i baa dege laibi,

Kwi me bade ki layibi obinyuto ka ce gamente maro Acholi nyo pe maro. Kwi me bade ki layibi binyuto ka Museveni onongo mito Acholi ada onyo kece kong gole. Kwi obinyuto. Kwi me bade ki layibi obinyuto ada ka otema giwaco ni gin aye gilwenyo me dwoko kuc. ki bota nongo calo kuc pia odugu ka style po tema pud bedo kuman ni ki ni ki wajja boss mi ti ki mudugu ki cwal monyo wek ki mar kwine o ano ni kwini eno bi nyuto jami mapol koko mudugu aye oling ento lweny i kom acholi pud tye ka onono banga wa ni an abi to i 2026 general elections Atye redi me to, pien an abiruko yelo, ento loka bibedo pat ki lok pa lugwok cam me igi. Yelona myero ogwok twero pa Acholi, yelona myero ogwok ngom pa Acholi. Ka yelona pe bigwoko ngom pa Acholi, adek yelo. Ka yelona, ka yelona bigwoko ngom pa Acholi, Ka yelo na bigwoko twero pa Acholi, ka yelo na bikelo yat i health centers, ka yelo na bikelo gudu i bar tye gin ayibi pien gudu dong Museveni okeloo wangak nining i gudu me kin gang. Pa tiko road agenda myero cakke ki Bosnia ku tim. Patiko Rwod Ajenda, Lok Kom Gola, Lutela wayne ne ya, lok wudong tye i wi table, Patiko Rwod Ajenda, Company otema. Patiko Rwod Ajenda, Pud peke bajet a gamente, omyero wacito ka buko ne abuka ka gileng gi yo kany tolo. Pud peke bajet.

ada i kom lutela me wi pye, ada i kom ludito tini, ada in ka in laco ma itye i dyekal, nge lok eni, ka in imito bedo wego, ka in imito bedo latela, latela myero obed ki responsibility ma en tingo pi lwakke. Gin ma weko kiwaco ni in latela-ni pien olo to in iye tingo te pa lwak. Ento pe lutela ma gitingo aduku, an ada kwedi. Wayette kwede pien in itingo aduku pa lwak, itingo aduku pa kaka, i i aduku pa kaka cam tye iye. In iliyo cingi, ipoko cam ka tyeni keken, idwoko cingi i kori. Kun aduku-ni aduku pa kaka. Opic ma kiketo iye-ni. Paper meni? Opic ma ki keto iye ni paper woru opic alwak. Ka in imito pe ki lwong nying meni, pe ki lwong nying woru, ao ki opic alwak. Kok in ika ao, ao ki opic alwak i duga inen ka ki lwongo nying meni. Tek inen itiyo jami pa lwak, jal gwoko jami pa lwak tek tek ma wun lutela me wi gurup wiu cop. Wun luwicub, cawa mukene giwaco ni ikwa lucene pa lwak kare obedo pe igudo. In iliyo cingi bot lutinoni kun adwogoni pa lwak. In iliyo cingi bot dakoni. Otuk wun idokone wa Dubai ka yubo wiye bino ka yene dong ye ango? Ye ma kiyubo wa Dubai ni ye ngo?

Tyen lok tyen lok muweko tyen lok muweko lutele acwiny waco ni ngadi pe okwano pe oye ngadi pe okwano pe oye ni tyen lokke en lutela ni gubedo wa piny ine lutela ni ka mo opoto kwi keco keco mo ma dako wa ki gulu duga duga pi mo pien gin lutela ni gubedo piny gucoyo lawala gi Pe gimito ni latin pa ngat mo ociti, pe gimito ni wat pa ngat mo ociti, obed gin keken, lawalani gin, lutinogi, wadigi, luremgi, ka dong rac ci wakorgi oo, nyo mon ma kinyomo i dyekalgi. Co gini guguro lawalaneo. Man gin tye ka neno ni Bocni tye a mere ki i kin lucan bino eno, Bocni gubicoyo lucan-nu pien lucan-nu nino. Jo-nu bilweny i koma lweny mo ka pe wun wucung kweda matek. An kobo ni cani bokci oketa.

Tela pe obia ki i doggola pa joni dugu botwa ka pe wayako tela ayaka ki bot joni. Wucak yako tela me cwalo bocmik. Ka dong icwalo bocmik, ka icwalo bocmik, tek ka wucwalo bocmik ni tap, bocmik omyero ocak dugu ka lweny pi lutino tic luwote, pi lucan luwote, weng wacwelu lucan woko malo. Cwal en kit ma piny obilokke kwede i Acholi eno. Gin, gin jo obin acamone pi kare malac i kome dok guywe. Kadi wa mutoka bene ngweco ywe. Wun dong winy diro pa joni ni Bosmith pe okwano. Pingo? Joni gamo kwiwu. Tika gugamo kwiwu tam? Ka wun wumito ngeyo ni peko obimedde i lobo Acholi, lok akwan mo ma kiroco iye Acholi pe. Pi tyen lok ango? Lok akwan Nen ba, kwan pire tek adida, kwan ber ma pe larre. Bosnick tek ateka oweko tye ka cung ki lukwan lukwan ringo aringa ni Bosnick tek ateka ka pe ikwano matek cung yeli an atamo lye ni yupa lubanga ya Bosnick kodi ocung kadi pe okwano matek ca koo ocung yupa lubanga Bosnick tek ateka ba utim kano pe tek ee ku kwato tero con pien lukwan gucwe coro Pe bene lukwan weng, wun jo okene bene wukwano wukanyo tye ki papers, ento tic dok i doggola pa joca, tic dok i tung ganga joca, tic dok bot mon aca, tic dok bot lutino pa joca. In ki waraga akwani ni mwaka tye ka medde ameda, frustration tye ka bino, jo mukene ingeyo kacel ni pe icima peko dwong. Iti ma loyo wa mwaka ni. Iti loyo mwaka ni. Dok bene luloc lunywa gimito wan ogake can wek watam tam matek wa to con. Ya ti ki lacan wek lacan oto. An amito apenywu gin ma wun pe wuneno eno an aneno. Gin muweko wan obi gake can matwale. Pien tela tye pi jo mukwano keken i Acholi, ci dong jo mukwano-ni gin anga-ki? Lutinogi, mongi, nga? Tye kumeno pingo? Wutimo neno ki kwer anena kekany. Lain muweko wubigak i can en, pien lutinowa mwaka ki mwaka pe gitwero culo kwan ma kilwongo ni Quality Education. There is education, yes. Mono icito mere iyelle, iyelle, iyelle ci idug ya olo bene oo. Ento there is also quality education. Ucwal bos mi gutim, wek bos mi gutim uillu can luwote ko malo ki cak yenyo bulu ma konye ki konyo ki cak timo ngo. Wek wan bene ma cal lucan wacak unongo gubu me tero lutino wa for quality

Lutino pa joni mukene gucwale woko, mukene tye kany. Dong ngo ma joni timo? An amito apenyi, ka otim tye anokonok me ming me wiye, amito apenyi, an pol kare aloko gin ma in pe ineno. I kare ma wa i kabana, lurok tye ka bino ki wa i laming, ento tin odoko lok. Tin dok abiwocci apoyo wii, lutino pa MPs pe kwano gulu, pe kwano i lobo Acholi, lutino pa MPs pe kwano i lobo Acholi. Ka itye ki latin pa MP mo ma kwan i lobo acweli it cing ci cimma waca nyinge. Ka kenyo ene ka kama dong gi goyo wa ye tactfully. Wun omini wa mere kwi ento wan oting lutino wa wacwali gi for quality education in Kampala, Nairobi, South Africa, Nigeria and abroad. Co diki ma lake kare aye oromo i nge mwaka abic gin kelo lutinogi ma onongo quality education gu graduating ki i universities me wi lobo. In ibituc ki lapur pa meni moni kany iwaco aa eni pe wamito. En wun lucan bene wun lucan bene wucako ni aa laminyo pe ngeyo wa leb moro aa konye pe eni dong pe watwero yere. Kitye ka nyero wun i wi diro. Wucwal lutino pa lucan gucak nongo pozicon i gamente wek kwowa oroci. Lubanga omedowu gum. Eno ni i kin lukela, campaign campaign me 2026 gik kany pi te yat eni. Amotowu.